D'Boss Zäit um TL Youtube Channel respektiv on Stream. An den Eric ass och mat dobäi, de Big Boss vu Splatoon. Dir gesitt et do, mir hunn erëm esou do Stéierungen am Ecran, datt mer einfach net gesi wat op eis duer kënnt. Mir kréien eng Belounung, e Schlëssel, mir kréie 500 Är Memomoneten, oder wéi ass se esou schéi genannt gehat, elo wéi déi op Däitsch ne? Jo, merci. Esou, mir klicken drop, mir kucke wat geschitt. Mir fuere zu der Etage, An du hues mer erklärt verschidden Bossen sin och e random Faktor dran, random Faktor dran, ja. Dat heescht deemno wats du elo gesäis wärs scho laachen. Ja, du, du lass oh, ich. No. Mir hast Lachen grad vergangen. Ja.
Leben ist da. Ja, für die, die nicht verstehen, das sind ähm, so NPC-Gegner. Der schlimmste Boss am Spiel am Anfang. Ja, merci. Da weißt du, wie mein Chance an meinem Leben ist. Ja, weil ihn halt ja, ein bisschen angelehnt ist an den Spin aus Splatoon 2. An och allgemeng Octolingen als Géigner ze hunn ass a Splatoon ni ee gutt Zeechen.
Ah, elo kommen direkt zwee an den uewensten dräi, oder wat ass dat do? Ja genau.
Eenzege Virdeel, op der éischter Etage hunn déi relativ wéineg Liewen, also si ginn méi schnell futti wéi déi normal Inklingen. Mee spéider kann sech dat halt änneren. A wann een dann keng Wal huet an dee Boss muss man, ja dann. Hihi.
Bon, nach alles ass, ass alles okay. Nach ass alles okay, ja. Ech gesi och deng Rüstung.
Drëtt, drëtt Phas ass lo. Okay, ech hat op 3. Ech menge de bass de Fucker. Ech hat op 3 gepokert, do kommen awer lo 4 zum Virschäin. Eng Rüstung ass futsch, dat heescht muss bëssen eng Kéier ech erschnaufe ginn. Wéi och a Splatoon 3, leschte Level a Splatoon 2, Final Boss an alles. Gutt Strategie ass natierlech ëmmer vill Faarf an der Géigend ze hunn fir ze flüchten an och vill Faarf op d'Géigner ze sprëtzen, dass si halt och an der Tënt verschwannen an och net esou schnell bei een kommen. Fierft een eppes an, da sinn déi NPCs natierlech och dozou Ech hu mol programméiert och hier rivéier rem nei ze markéieren. Dat heesch et ginn sou puer Tricker wéi en awer mat deene Géigner eens gëtt. Ass halt nëmmen nerveg well déi Géigner halt och relativ gutt Ults benotzen an doduerch de Schaft ähm, bessen iwwerrasche kënnen. Dat war selbst so wich, dass du de letzt Féier matkommt hues an ech kee Nerv fir ze kommentéieren. Mee mir de Schlëssel krut an et éischt méint et ass gepackt bei First Try.
Nice. Also lo wou ech et selwer mod spillen an wéi déi Steems mer nokuckt hunn, et bockt richteg dat do, wann s de eppes kriss. Einfach déi nei Géigner-Problematik. Mir kréien de Key hei an mir hunn een Drëttel gepackt vum Ganzen. Voilà, bis 30 packen, dat gëtt sou eppes esouguer nach virun. Mee mir hunn emol eng kleng, e klengen Succès hei krut mat deenen, wéi hu se geheescht? Du hues den Numm gekannt, ech war ze fokusséiert, sorry.
Harmony, Harmony Etage, ja. Bësse Referenz gemat zu fréier, do waren och hei zu de Levelen mam den Statut een an zwee, do hues de op eng Kéier Géigner an Haas ass sou fir ze killen sou op e Stages, do hues de dann Stage some story Modus mol kenneléieren gehat. Dat heescht hei hu mer eng nei Palette wou mer Stuf 10 a sou géifen alles packen, dat heescht kéint ech elo en Automat-Ecke benotzen.
Jo genau, dat ass eng e Pauseraum, wou een sech bei engem Automat fir Mimoneeten Fäegkeete ka verkafen. Gis du erëm aner, wäert wahrscheinlech, wäert wahrscheinlech wanns de Hardcore-Modus spills, wäers de do wahrscheinlech kënnen maachen oder net. Dach dach dach, du iwwerspréngs domat eng Etage, kanns der eventuell wanns de Liewe verlues och e Liewen opstocken an jo, du kanns halt méi wéi een Chip do rauskréien, dofir a méi schwéieren spéidere Runs relativ wertvoll. Ech ginn dovun aus, méi Suen och méi kafe kann. Ech ginn dovun aus, wann ech elo giff skippen, da giffe mer déi Eck guer net kréie méi, oder? Dat heescht, déi ass just hei. Maja, wann ech elo giff e Level maachen, da wär den Automat, den Eckeberg, fort. Jo, genau, déi ass nëmmen op der Etage 11. Dann huelen ech. Automaten kënnen zwar och random optauchen, mee et sinn zwee Automaten ëmmer fix. A spéider mat engem Hack kann een nach enker zwee weider Automate fixéieren. Dann huele mer en Automat a mir skippen am Fong esou e Level. Mir skippe jo am Fong skippe mer jo e Level, hunn ech e bësse raushéieren. Jo genau, eng ganz Etage gëtt geskippt.
Dat heescht hei hu mer elo.
Ooh Glücksbombentoleranz kann ee sech bëssen opstocken. Jo déi huele mer dann.
Zwou Stéck kafen.
Kann een och maximal nëmmen 3 Chips, Farbchips vun enger Kategorie kafen.

Mir hunn dat do dann Etage 11 locker flockeg gemeet. Da géif ech elo kucken, ech géif op einfach goen, fir méi Schwimmtempo ze kréien, ech der ganz éierlech.
Schadenhauptwaffen, ech weess net, ob hie bei menger Waff hei bréngt. Dronebatterien-Heefegkeet, do hu mer jo geschwat, dat bréngt aktuell nach net vill. Da gi mer einfach op de Schweemtemper d'Luucht. D'Dron huet keng Fäegkeeten an da mécht dat alles, wat d'Dron verstäerke géif, kee Sënn, well dat si verschenkte Faarwen.
Domat mécht ee sech a sech den Tuerm nëmme méi schwéier, well een halt Chips hëlt, déi een net ka benotzen. Voilà, dann hu mer erëm déi fliegende Feinde Pësch, déi mer do nees wéi mussen suivéieren. Mee hei ass et ee Level, do kënne mer wéinst a fir de ganz am Ufank vum éischten, ech mengen dat war fir zwee, dräi Parts, dee Button, dee se mer elo schonn hunn, do konnte mer net afliegen. Dat heescht, dat ass awer e Level, deen ass, ech mengen, stung esouguer einfach dobäi. Den ass machbar. Ech mengen um Schissen huet sech nach kannst du nach erinnern, do war awer zu eppes fir drënner. Ja, genau.
Da war einfach, ech konnt näischt atrippen, ech si wéi en Hammelmann mat 4 Schwämm hat ech einfach op der Map just, konnt ech him do nolafen. So. Mussen se awer och mol erëm fannen, wou se sinn. Et Herrschaften, een hu mer jo scho krut. Ech mengen, déi hunn ëmmer esou eng virprogramméiert Linn, dass ech elo e bëssen hei aarschelen op esou Tisch.
Ech géing déi Linn einfach, ech géing déi Linn emol hei einfach afierwen, da bleift dees eng Kéier do warscheinlech hänken. Esou, muss mer se emol fannen. Hei, déi do hüpf. Ech nennen se emol einfach Hüpfburgen. Voilà, do huet en eng gutt Pomm geluecht gehat. Hei hu mer elo, bon, hei ass elo schéin, datt mer net do ganz eropkommen. D'Freedesch hu mer elo hei. Yes, dat war keng Domm fir do de Wee do och anzefierwen. Also dat si Levelen, déi si machbar, well einfach si hunn eng virge, virdefinéiert, wéi nennt een dat, einfach eng virdefinéiert.
Dinn, Schinn,

Mengen wär interessant, mee ech wees net op dat vill eis bréngt. Ech géif vläicht den Damage huelen oder du mëss de Schwieregkeitsdéngen fir d'Punkten ze gesammelen.
Ech ginn op den Damage, well ech mierken phaseweis ech maachen nach net genuch Damage. Also d'Idee ass et jo dat ech bis déi 30 Etage dat hei AC awer vläit kinnt packen an de Moment. Dei Etage erwaard, an do ass vläicht och net schlecht wann deng Tönn Damage dréckt. Jo,
also déi Märkt ech sinn nach, ech denke schonn laangfristeg, an ech sinn am Fong mol net an der Hallschent vun där Passage hei. Mee soit, mir erënneren eis, berüchtegt Bowlingkugelen, Kucke mer mol, wa mer se eriwwerschéissen, ob dat eppes gëtt. Jop, dat gëtt och eppes. Packt se et bis ganz eriwwer? Jo. Bleift se och do? Nee, natierlech net. Nei Madamm, nei Glubsch, Kollege fonnt. Nei Beyblade dann. Kënne mer déi oder déi? Nee, dat muss untoppen eng Kéier. Kann een dovun och stierwen?
Jo, okay. Et huet nach ee Let's Fair, dat hie hikrut.
Vum Beyblade, dee dir gehéiert oder vun de Géigner? Dee mir gehéiert.
Nee, deen englescht net.

Ech gi grad net eens wéi si hëllefe mer grad op dës Lëscht bréngen.
Well ech jiddferenst aus esou enger Episod kommen, dann ass et do scho ongeféierlech. Ech muss eng Kéier e bëssen hei. Just d'Pellekäpp killen. Also eemol op d'mannst killen, ne? Jo emmer wann se wann se dréinen si se onverwundbar, also emmer wann se mam Kapp raus kucken dann kann een zouschloen. Mee elo kommen der puer méi gesinn ech hei. Egal, mir hu lo mol erem eng Situatioun dat mer d'Bulle vläit nach missten emol erop kréien. An dat hei gëtt Level, also gëtt huet einfach ausgesinn säit awer fir meng Verhältnisser bësse schwéier aus. Ok wa se sou op dech attackéieren hues de besser aus Face goen hunn ech geléiert. Gott, wéivill Damage muss deen da friessen, bis dat down ass? Ok, déi kënnen och ofsprangen, wa se Liewensmëttelgesinnegt gesinn. Déi si séier. Äh, klenge Tipp, och fir Leit, déi do net eens ginn. Dir kënnt och de Ball ustoussen an dem Ball säi Momentum mécht natierlech och op de Géigner Damage. Theoretesch kéint een de Ball benotze fir e bësse Schutz ze hunn a mat deene Beyblades halt eens ze ginn. Merci fir den Tipp, well ech mengen ech brauch dee grad e bëssen hei. Kee Problem. Sou, den éischten hu mer mol, denken ech. Muss mol kucken de Rescht hei nach opzekréien. Mee se also et ass eng gutt Idee fir déi mol eng Kéier kennenzeléieren. Loosse mech esou kucken déi vläicht d'Lescht mol opzekréien. Awer et ass e bëssi interessant well et e bëssi ze vill hei op der Stage grad gleeft fir mäin Verhältnisser. Wär cool wann ech elo eng keng Ulti erëm hätt. Ech si grad hei bëssen esou, ech spillen e bëssen hei méi séier Football. Kucken mer do erop ze kommen. Wou musse mir iwwerhaapt hin? Dach mir mussen hei erop. Kommt, déi kommen net hei op e Portrait. Voilà, mir hunn d'Tipp krut. Also et war, et war, ech mengen et war en einfach Modus, mee ech hunn awer hei Struggles gehat, well ech net mat deene Beyblades eens gi sinn. Damage-méisseg hu se vu menger Waff net vill gefriess. A mat de Bäll war awer gonn. D'Tipp huet bëssen Angst, esou e klengen Dicks ze kréien, fir emol virunzekommen.

Mee du kanns och Hauptverbrauch elo rem erweiteren. Ech probéieren eng Kéier op den Hauptverbrauch, well ech mierken ech struggle. Ech hunn elo scho gedréckt fir an déi nächst nächst Level ze kommen.
Esou an hei hu mer dann. Ok, dat do misst vorbäi kommen hei. Dach, hei kënne mer afieren. Sou, der gesitt, ech sinn instant bäi gesprong an ech hunn direkt gedamaged. Also d'Speedrunner wësse Bescheed, wéi dat do geet. Du laachs, Mike, mee Splatoon 1 hat ech nach gespeedrun deemools. Dat war nach e Spill, wat machbar war fir ze speedrunnen. Dunn hunn ech awer iergendwann eng Kéier de Geescht opginn, wat dat ugeet. Komm mal eis du géint nach Doktor kënnt nach kommen ze nach war dat alles as e bëssen heirem geféierlech bëssen tricky an net vun de Kanzheims net laang Steck kaputt gët wat nach kënnt wat net kënnt wat d'Géigend ugeet mee laang bis a machbar sinn. So, jetzt muss man die do Taktik gemacht. Sie können noch. Voilà, ich kann das do auch machen. Natürlich schon können wir Punkt gemäht für sie auch zu. Voilà, du hängen sie innen. Oh Gott, das war der Bombe so close, dass du am Replay gesagt du wirst gleich eher einen Schreckmoment kriegen. Du hast mich mit der Bombe akut. Puuh, mee t'ass gepackt. Ech mengt wann eng Bomm mech krut hätt ech wär instant down gewiescht. Domadder ass stage 14 gepackt. Bass nach do, bass net do, ech mengen et war awer emsetzbar. Voilà op der nächster Etage gëtt eppes extras.

Ok, ass een frou, maan mer en Extrem-Modus hei. Do kënne mer dann mol op eis Palette kucken an mol kucken wat mer alles sou gefarmt hun an da kënne mer entscheeden op mer dat wëlle maan oder net. Bonus-Etagen kënnen Nodeel oder Virdeeler mat sech bréngen. Kéint sin dass een lo seng Ausrüstung full Power kritt, et kéint awer och sin dass d'Géigner méi staark sin. Mal hei esou kucken, wat mengs du? Voilà, wa mer hei esou e bësse kucken, da gesi mer, wéi eng Chips mer agesammelt hunn. An da kënne mer hei och erkennen, dass äis Dron awer zwou Slots huet, fir Waffen auszerüsten. Dat heescht, wa mer eng Dronausrüstung gesinn, da kënne mer se mathuelen. An jo. Do kann een esou e bësse kucken, op op wat een halt spezialiséiert ass. Dat heien ass esou e bëssen allrounder-méisseg, gesinn ech jo. Mee mir hu vill gréng Faarwen, dofir ass eisen Inkling och gréng, well mir kënnen hei eis Faarf halt quasi zesumme mixen, wéi mer um Enn da wëllen sinn. Dat ass zimlech cool. Do steet och häufige Farbtöne. Spéider kann een natierlech méi Waffe spillen an all Waff huet e bësse sou e Spezialgebiet an dës Waff ass halt gréng moof, dat heescht och relativ oft komme gréng a moof Chips oder déi komme méi oft wéi aner Faarwen. Domat ass mengen ech alles erkläert wat mer an dësem Menü gesinn. Jo ok, dat war wichteg well ech do näischt verstanen hat dono. Mee der Meenung no kann ee dëst zesummekleisteren, dat ass ebe fir Splatoon-Liebhaber, déi dat am Detail maachen. Ech ginn et zou, ech si mëttlerweil méi Casual-Spiller an diverse Spiller ginn dat ech do net vill Anung vun deene Saachen hunn. Mee ech versti schonn, wann s de mer Schwimmtempo uweis, dat dat soll an d'Lut goen dee Moment. Last Froe fir mech, Maache mer de Standard oder gi mer an Extrem a mir verkacken dobäi? Ech si wierklech grad um Iwwerleeën.
Problem ass natierlech, wéi gesot, wann de Bonus fir eis spillt, also dass mer alle mhm. eis Farbchips kréien, ass natierlech cool, easy. Mit kann natierlech och sinn, dass Géigner ja so mal ein bisschen mich stark sinn. Kann aber auch sinn, dass in so eng Challenge huet, dass sinn halt seng Tënt net därf benutzen oder net sprangen därf an da kritt halt méi Punkten. Also jo, ass lo e bëssen up to you. Ech wëll dech do lo net ënner Drock setzen.
Sou mol einfach näischt, ech maache just, ech loossen et maachen. Mir maachen et, ok, ok, let's go.
Ech mein dat maan ech souwisou net. Auf ab Etage.
Jo, dat ass machbar. Setze deine Sekundärwaffe nicht ein. Dei, wann, wann du keng Sekundärwaff benotzt, kriss du 590 extra Moneten.

Huet een méi Tënt déi een halt op e Portal schéisst? Sou an do gesi mer den Combo ass beim Maximum 10. Sou laang déi op 10 steet droppen natierlech och vill méi Items wéi wann een bei een Tënt ufänkt.

Mee et ass nach gaangen, ok elo gouf et ultra wichteg. Jo genau, also et ass normalerweis op deem Status wéi mir eis gelevelt hunn, dierft et eigentlech kee Problem sinn.
Ja, wann elo hei net verkackt gëtt. Ah komm, elo kënnt e bëssen ze vill beieneen hei ze gudden. Ah, Scheisse. Da muss een komplett vun Null ufänken, ne? Äh, ech wees et grad net. Ok, awer net. Haler net gespeichert.
Déi gi gespeichert. Nee, elo war bëssen war bëssen ze vill dës Routin. Ja, dit eent Portal packt mer. Mir lafe lo direkt dohinner, giewen dat an an dann ass gutt.

Mal bisschen opwarmen. Ja. An dann wann ech hei schon drop an hun schon meng hallef Famill hei virun mer sitzen. Et ass awer de läschen hei huet wierklech a sech den den läschte Modus. Jo, extrem Stages sinn halt ja extrem. Oh do sinn e puer Douse gespawnt. Kann mer déi asammelen an mat der Ult vläicht d'Portal beréieren. Dat wär strong. Dat wär richteg strong. Ja genau, ich do immer den Highground schön beibehalen, meist Ult hun an dann kennt den Tier probieren Portal zu treffen. Ah, stark.
Wir haben schon mal das Problem, wir kommen so direkt. Ja genau, und da flüchten wir ein bisschen.

Déi Kapp, déi Kappnuss, dat war elo ze vill dëst Gudden. Deen Abrutscher, dat kënnt scho méi oft vir.
Mä bon, de Plang fir éier d'Switch C erauskënnt nach emol d'Offertë ze ginn, dee schéngt flöten ze goen. Op dëser Plaz wënsche mir iech erëm Merci fir dobäi ze sinn an dann Bis den nächste Kéier op Twitch gëtt awer elo eng Paus gemaach, wat simultan ophuele gitt, wou mir elo 4 Folgen um Stéck hei opgeholl. Bis dann
an ciao ciao.